tori dey yes and we will knack am for una the first story for here na the matter so eleven old year pikin eleven year pikin e father we fit talk say wetin e e uh, papa for a woman uh, master for imami sorry master for imami ndele his second papa that pikin na eleven year pikin he take that pikin he rape that pikin for before and for back he rape that pikin as i dey tell una countryman countrywoman for before and for back every time when pe- person no dey house e dey take that pikin before for back e rape am and they learn say na two years this that mean say he start do that thing wey that pikin dey nine years and then at the end of the day the pikin e tell him mami na wey him mami e enter trouble e tok am say na im asa di jura tin for im pikin dey go make medical test dem dey discover say na true say e don go for dat pikin dat place wey dat pikin dey go for toilet with am and den e go for dat other before place -huh. e e e e do bad tin chakara dat pikin chakara dat pikin so tey na fani di mami name na wey tok am. e dey talk and dey vex see the way justice dey e no correct say the person wey e don surely do this to im pikin eh they never hold e why they do say na which kind of mamarangurungete wey that for pikin do na so e happen countryman uh, countrywoman another matter

So if Jordan na Iwan Iwan, na so the Michelle Ongolo, he don got turn turn head for that me, make us say that me say na true true love wey that man dey talk for he. He dey come for that me house, he dey do mami mami with that me. Now on the 19, the story carry reach una now. On the 19 of last month, wey I don enter for that side for na the remedy stay na Mimboman. Sorry, the remedy na for Katie Mimboman

Easter knack am. He knack that reme sotey he kill that reme and then he run Lukaku for that reme. That mean say e be like say na some tuatet. Tuatet wey e be the one say make that reme knack small, e knack e spray, make e come knack yi, take all the thing dem, e chop am with am, countryman, countrywoman. Na so the thing happen. So as I dey tell una, Mama Mado,

we remain for dat side for yaounde countryman and countrywoman wetin happen for yaounde again na for dat quarter wey dem dey call am say simbok di one na for last two months that mean say march di 9th of march wey di boy

e go take key na e carry e go house as e carry the girl go house e move knife chook the girl killer one time that mean say you dey carry your best skin go carry e as usual you take e go house go chook am kill am as e chook the girl kill am e see say be wan kill himself as e wan kill himself whether na wetin happen o na fear o e no kill himself but e wound himself they come catch e na they carry e go for that side for warapita for bmc

na who help jida sotey jida chap home na the question wey all we dey ask am for understand countryman countrywoman mo enter for another tori tori dey if you wan marry a woman look am fine ask question no just begin rush because e tell you say e comot na mbeng because e tell you say e papa and mami dey get dough you go remember say you wan marry too quick quick quick quick because you don get opportunity for live your better life no be na the boy this he enter for restaurant wey dey dey manage him own small life o he enter for restaurant uh -huh. he dey uh, nyama and then he dey uh, he see some fine girl for there he start that kind of thing then wey dey wan make am say for that kind of way for make am say make turn that girl back put am for down I see that talk with the girl. Ore tori wey comot for the girl mouth. Mes parents, mes, mon, mon père et ma mère sont mes parents. Uh-huh. Mon père et ma mère sont mes parents. And then he dey talk say they get money. He dey so he just come na for Europe and then he dey for here do this and that, dey do this and that. He dey do this. That boy say see opportunity. opportunity no dey come na two times e dey come na one time say i go use this opportunity now for go before before no be na in that country man country woman e take the opportunity for why we can use am na time wey take that woman na six weeks after their discussion marriage don enter the man no be wan waste time na we discover say na big lie say that girl e bin dey work for that restaurant and say that restaurant owner e bin dey like aunty well kotin francois bin really sing am yeah yeah yeah yeah yeah black stay o lansa e lansa e lai yeah yeah yeah yeah yeah black stay o lansa e lansa e la countryman countryman e no go be for some way. Now e dey read eh time for Chinese e don take na clock I on na watch e dey read am for Chinese Ming yong pa nyong fin kin a tan fon kion fon ton ka chon ma ka tan ka tan ka yes e don talk say no wan that girl again e no wan tea the girl because say the girl don lie say you get money you be rich person why you no be rich person. Countryman, countrywoman, we go for that side for South Africa. Wetin happen for there? Hey, hey, hey. So mommy born im pikin for im belle and then take that pikin sell am for some witch doctor say make dey use the pikin for sacrifice. The man dey find pikin for buy am, that woman take say fit sell im pikin. The pikin bin dey six years wey im mommy sell am for

one thousand dollars country man country woman one thousand dollars now na how much for france cfa na about five hundred and seventy-five seventy-seven thousand approximately five hundred and seventy-seven thousand see the amount wey mami born pikin e men am sotey six years e dey go sell am say make dem make juju with im pikin Chai! Dat thing don pass me. E don pass me countryman, countrywoman. We go for dat side for Naija, we dey for Nigeria. Some girl for dat side for Nigeria for Kano dey carry go for court. Dey carry go for court for sika wetin? Say Herira Mohammed um and the other one dem, the other man im name na Sanguru Shuaibu.

E dey like say if he no look odd, dey go give he prison. He go go prison small for that kind of thing wey he dey do am. How you fit marry two man pikin dem illegally? If he dey be understand you talk for dem dem dey accept no problem but you take man you think say na he be your first massa and wey you get some other second one wey you dey hide am or your first and only massa wey you get some other one wey you dey hide am hey that thing no correct no country man, country woman country man country woman i go for dat side for miss cameroon ma tell una di matter im name na princess ese princess ese na miss cameroon 2023 e don go for india for go participate for di 72nd edition for miss world miss world e take place for india and 107 candidates for represent one hundred and seven kontri dem for di world dey go dey dey. Di event go take place na for Hyderabad, Hyderabad wey last time e go take place on di thirty seven thirty first sorry thirty seven no dey na Okama you wan create calendar add senator di thirty first of May dis year for in in Hyderabad for Hyderabad for India. Una know say the last edition na some girl for Czechoslo uh, Czech Republic, sorry, Czechoslovakia no dey exist again. For Czech Republic, Christina Piskova na e be win am countryman, country woman. How wey the chin dey, the way wey the chin dey. Uh-huh. I fit start that song for una. Who no know, who no know, eh, eh, who no know, eh, ah, who no know, who no know, eh, eh, who no know, eh, ah.

so na so the thing dey happen countryman uh, countrywoman e don happen so kosi ina malox dey dey knack am malox too don use opportunity e dey make e dey make e dey take sting dem bam bam e knack am for stanley eno wey stanley eno no concern with chidadi akweri na so the thing dey kosi say me malox tell you the last time wey make concert as part for that pale the sport No one Yi recently for Canal Olympia na ten thousand people dey be be around Na so eh Malok say me Kosi tell the last time wey make punch line like rapper Say don turn na na singer Kupe the Kale wey he the make na dance dance and then he ka sing and then he talk say he be rapper. E di go eh countryman, countrywoman. My luck say e don go for Nigeria go begin beg eh pay for do collaboration with Nigerian dem. Dat mean say pam pam pam pam the problem na say Stanley can't do wetin for inside wey Stanley e no no dey talk there e no dey talk dat matter eh na wey dem dey call am say collateral damages countryman, countrywoman.

For Sunday, eleven May, for Stade Mbapelepe for two pm, Dinamo for Douala go play against Victoria United. And then, for four pm, so so for Stade Mbapelepe, Astro for Douala go play against Colombe Sportif for Jah and Lobo. And then, on the fourteen, that means say next week, wey na Wednesday, wetin go take place for stadium for Bamenzi for two pm. Young Sport Academy for Bamenda e go play against Fof Azu Elite for Yaounde. And then for four pm, PWD for Bamenda for that same Bamenzi stadium go play against Canon Sportive for Yaounde.

and then GQFC una know say Benin City don go there now. Fufu don go, Fufu no play ball, Fufu go get three points. For classification now, we get Edin Sport for Lekki 28 points number one na for Pool A. Number two Bafmen United 26 points. Number three Tonekala Club 25 points. Number four Aigle Royal for Menua 25 points. Number five

twenty points number six Racing for Bafusam twenty points number seven uh, Club for Yaoundé thirteen points and number nine uh, number eight sorry na uh, Dragon de Yaoundé with three points na so the thing dey countryman country woman uh -huh, na the tori that and then another tori na Paraba Ndamba Champions League, European Champions League, Samuel Eto'o Fils bin dey for Parc des Princes stadium for PSG yesterday. E for tribune, yeah, VIP tribune, the invitee and then video and picture dem dey wey dey circulate wey dey show the way dey receive it. Big respect and na for im presence wey Paris win Arsenal two one for qualify for finals for champions league the last time wey some team for france bin win champions league i know say dem no bin dey call am say champions league na olympique marseille and na 1993 and the match dem dey play am na for munich so the final go take place for munich inter ba- uh, inter de milan psg na who go win na the question that we dey ask am but e go hot e go hot country man country woman and then we go follow up today too for ndamba palaba eh manchester united e dey play se- semi-finals for europa league eh na so e go take place e go play against bilbao the match away leg match eh manchester bin win three not so na so the thing dey country man Country woman, na for here we go put end for dis our small tori. Ehen, as I dey always talk, if you see my back, make you know say my belle e dey for before. Na only small time again.